اے ساری عوام ودی اے تھئی اے اے سائیڈ دے وی اے سارے اے درخت تے اوڈر بندے ن اے مزید بئے بندے وی بیندے پئے ن اے چیک کرو ایندا ریزن اے بن گئے اے اے سامنے چیک کرو ٹرین گاڑی کھڑی اے تھئی تے اللہ دی ذات جان دے کیا مسئلہ بنے تے کیا نہیں بنا او ساری اگاں اے سائیڈ دے ٹرین ہی ٹرین ہی ٹرین اے عوام اے جڑا سارا ایتھے ریلوے پھاٹا گینا اے بند اے اے سامنے اے بند ہے اگاں جے کہ ریلوے پھاٹک اگے بھی ہے او بھی ساری ویڈیو دے وچ اکثر آندا رہندا ہے اے پھاٹک نہ ڈوہیں بند ہیں بند ہوون دی وجہ نال اے عوام ساری ڈسٹاپ تھی گئی اے سارے چیک کرو اے ساری عوام لین تے ودی تھئی ڈسٹاپی دا شکار ہے پھاٹک دہن بند عوام ہوں اتو کراس کے اے جڑی جگہ ہے نا اتھا عوام بہت زیادہ کھڑی ہے تھے اے سامنے دیکھو اس جگہ دے بات چیک کرو آؤ وال اس جگہ دے عوام ہور مزید بہت زیادہ تھی چکی ہے ساری عوام ہی عوام ہے اس جگہ دے دیدے بے میں نے سنگا صرف ایک ریلوے دا ساڑا پھاٹک بند تھی من دی وجہ نال عوام اتنی ڈسٹاپ تھی چکی ہے اے ساری چیک کرو اے ساری عوام ہی عوام ہے صرف کیا مسئلہ کیا ہے اے ٹرین گاڑی کھڑی ہے پھاٹک بند تھی گئے تے عوام ڈسٹاپ تھی دی پئی ساری اے جڑی جتنی بھی تھو روڈ تے انج بہندی پئی ہے او ٹرین گاڑی کھڑی ہے سے سامنے تے سامنے لین دے ساری عوام ہی عوام ہے ہن تک اتھے ونج کے دا نظارہ نہیں دکھا سکدے وے ساڈی ویڈیو زیادہ وڈی تھی ویسے آکسو کے سلیم برات تساں ولاگ دی تن چاڑ ڈیندے وے اتھاں انجوائے کرو اساں تے انجوائے کریندے پے اپنا ولاگ بنیندے پے سارا جو بزنس ہے سارا جو کاروبار ہے تے او جڑے بیچارے نا او بڑے ڈسٹرب ہیں کوئی مشورے ڈیندا کھڑے اتھوں لنگاؤ تے کوئی مشورے ڈیندا کھڑے اتھوں لنگاؤ او سامنے چیک کرو اے سامنے عوام آندی پے اے اے اتھاں اے آ گئی سامنے

کوئی زیادہ مسئلہ ہو سی تو والدہ کو تھے ولاگ تے لے ویسو دکھے سو نہیں تے تھن دور تو بھی انجوائے کرو اوکے سنگت باقی اپنی زندگی دا خیال رکھو ناسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو اللہ ویور اگاں بھجے میں نے دے دیاں چل کے کیا مسئلہ بنے اللہ خیر کرے سپیٹو سپیٹ گھا دے وچو ویندے پہ ہیں چل کے تو کو اگاں دا کلپ دکھے نے وے دکھے نے ماحول کیا ریزن تھے کیونکہ ٹرین گاڑی پہلی دفعہ رک گئی ہے پھاٹک دے اوتے چل کے تے پتہ نہیں کیا کنڈیشن بنی ہے اساں اپݨے کیبن توں بھج کے شارٹ کاٹ وچوں ہی مارئے فصلاں دے وچ اتے میداں تدڑی دوڑ پھٹی ویندے ہیں۔ چل کے تاں کوں اے ݙیدھے پئے ویندن سواریاں موٹر سائیکل نہ مین رستہ چھوڑ کے تے لین دی پٹڑی کراس کریندی پئی ہے۔ بٹ چلو جو وی تھئے اللہ بہتری کرے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے ہر مسلمان واسطے۔ چیک کرو ڈودھیاں آلیں تے موٹر سائیکل ہی اگلے پٹڑیاں توں ٹپیندے پئے ہن اللہ خیر کرے راسو نال نال ویڈیو اسکپ نی کرنی اج دی فل پروٹوکول نال ولاگ تھیونڑ آلے انتظار دیاں گھڑیاں قریب ہن ڈیکھو تھیا کیا ہے اس ٹرین گاڑی کوں جیڑھی ٹرین گاڑی رک گئی ہے اللہ معاف کرے کوئی جانی حادثرات نہ تھئے ہون جانی کوئی نقصان نہ تھیا ہووے چل کے تہاکوں ولاگ دے وچ ڈسینے آں کہ کیا ریزن بنے تے کیا نی بنا باقی جڑے رہسو محبتاں کریسو راں دے اپنے برا سلیم کھوکھے آلے کوں پاک ولیج لائف دے پیارے جے نظاریاں دے نال نال جتنے وی یار دوست احباب سنگت ساڈے چینل تے نویں نویں آئی اے اے چیک کرو سنگت موٹر سائیکل اگلے پٹڑیاں دے اتوں کراس کیتی کھڑن لیڈیز عوام سب ڈسٹاپ تھیندی پئی اے اللہ پاک بہتریاں کرے آسانیاں پیدا کرے کوئی مسئلہ نہ بنے سامنے کھڑی اے ٹرین جتھے کن کانٹیاں دے نشان لگے ہن اے انجوائے کرو ولاگ تس اپنا سرائیکی نظارے ہونن پیارے پیارے فل دل چسبی نال کوئی اللہ پاک نقصان نہ کرایا ہووے بہتری ہووے سب خیر ہووے تے باقی ایویں نال جڑے راہسو محبتاں کریسو راہندے جتنی وی سنگت ساتھ یار دوست احباب چینل تے نویں نویں پہنچن مریسن ساڈے چینل کوں سبسکرائب خوبصورت ولاگ ڈیکھن کیتے بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کریسن تہاکوں آون آلے نوٹیفیکیشن ساڈے ملسن راہندے پیارے پیارے خوبصورت جیں سرائیکی نظاریاں دے اساں تنزیہ کیاں دے کیاں نی کریندے پئے جسٹ ہک ساڈا ولاگ ہے اساں اپنا ولاگ بنڑیندے ودے ہاں ولاگ دی یعنی کہ دلچسپی ہے خوبصورت جیہا ولاگ باقی اللہ ذات جانڑدے ٹرین کیوں کھڑ گئی اساں تے ٹرین دا ولاگ بنڑاونڑ کیتے ٹر پئے ہاسے باقی ڈیسو مابطہ نال اے چیک کرو ٹرین ٹرین گاڑی پہلے دور توں ڈکھیندے ہاسے آج تہاکوں ٹرین لائیو قریب توں کر کے ڈکھیندے پئے ہیں کہ ٹرین دے کیسے نظارے ہونن۔ نظارے تاں ٹھیک ہے پیارے ہونن باقی اللہ پاک بہتریاں کرے کوئی مسئلہ نہ تھیا ہووے چل کے تہاکوں اگاں انجوائے کرویندے ہیں ماحول پیارا جیاں کیا ریزن ہے کیا نہیں کیوں کھڑ گئی ہے کیوں نہیں کھڑی کیونکہ اساں کافی دور توں بیٹھے سے تاں اتھوں پتہ نہیں لگدا پیا فیلنگ نہیں آندی پئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ چل کے میں آکھیا اپنے پیارے جے ویوراں کوں ٹرین کلوز توں ڈکھیندے ہیں کیا ریزن بنا ہے کیا نہیں بنا باقی جڑے رہسو نال محبتاں کریسو راہندے

اے ٹھیک اے اساں تے آگے چل کے کوئی نظارہ ڈیدھے لیکن کیا مسئلہ بنے لیکن کچھ مسئلے دی سمجھ نہیں آئی ساکو ویور ٹرین چل پئی ساڈے وینے کرینے تک اساں تے آگے او سامنے دور دراز نظر دا پیا سی اگلا پھاٹک اتھے چل کے میں کہتا کوئی نظارہ ڈیکھینے لیکن ٹرین چل پئی ہے چلو اے دے جی کوئی اللہ پاک دی بہتری ہو سی چل پئی ہے تے ویندہ کرینے باقی نال محبتاں دیندے رہو جڑے رہو سپورٹ کریسو راندے اپنی اپنی

بیوا ٹرین چلی گئی ہے تے بھرا تہاڈا پیچھاں دے پیچھاں رہ گئے ساکو اتھے ہی چھوڑ گئے نہ سارا ولاگ کمپلیٹ کرن دیتے نے تے نہ ہی ساکو نال لے گئے تے نہ ہی کوئی سٹوری سمجھائی نے کہ بھجن ساڈا فلاں ریزن تھا ہے لیکن چلو دور دراز تک ٹرین گئی چلی تے پھاٹک ریلوے ایرا وغیرہ چیزاں گئی ہیں کھول تے بھرا تہاڈا کھڑا ہے کلا ڈیدھا ٹرین کو پیچھو ہن اساں کیا کر سکدے ہیں چلو کچھ کر تے سکدے نہیں سے سورج غروب تھیندا پیا ہئی پرلی سائیڈ تے سنڈے بازار لگا ہویا ہئی تے بھرا تھوڑا اتھوں کھڑ کے چھوٹا جا کلپ تہاکوں ڈکھیندا پیا سنڈے بازار دا لیکن میں آہداں کہ بڑا پیارا جا سورج غروب تھیون دا نظارہ آندا پیا ہئی اتھوں دا وی سین کیتے تے پیارا جیا ولاگ تے آپنی ولیج لائف دی نظارگی تے خوبصورتی پٹڑیاں دے لین دے بھرا تہاڈا کلا ہن گشتم گشت کریندا ودے تے ودے فصلاں دے وی نظارے کریندا۔ اپنا پیار دکھیندے رہے کرو بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلے نوں تے کوئی غلطی کوتاہی ہوندی راہوے تاں ساکوں معذرت ڈتی کرو ماں بھول چوک ساڈی تھی ویندی راہندی ہے زبان توں تہاکوں پتہ کہ تہاڈا بھرا نواں نواں ہے حالی انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیاں کریسی تہاڈی سپورٹ رہے گی تاں اساں کامیاب تھیسوں پرلی سائیڈ دے نہ او کھلے میدان اچ سنڈے بازار لگے لیکن سنڈے بازار ساکوں ونجنڑ دی اجازت کینی کیونکہ اساں کیمرہ چائی ودیاں ہاں تے ریزن تساں آپ سمجھدے ہوے۔ کیمرہ ہتھ اچ ہوندے لوگ لیڈیز ہوندن اگاں لیکن پرائیویسی لازمین ہوندی اے پرائیویسی رکھنڑی چاہیدی اے لوگاں دی پرائیویسی سنبھلیسوں تاں اساں اپنڑی وی سنبھال لیسوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ تاں لوگاں دے پردے سیف رکھنڑے چاہیدن کدی ولاگ اچ لیڈیز خاتون کوں نی گھن کے آونڑاں اپنڑاں ولاگ اپنڑے کونٹینٹ دے اپنڑے دم تے اپنڑے پیارے جئے سرائیکی نظاریاں دے خوبصورت جئے کلچر دے خوبصورت جئے ثقافتاں دے بنڑیندے راہسوں اپنڑے پیارے پیارے ویوراں کوں ماحول ڈکھیسوں راہندے ساڈے سرائیکی نظاریاں دا خوبصورت جیہا کلچر تے کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں معذرت کریسوں ڈیسو آج دے ولاگ نال اجازت نال وال ملسوں تہاکوں پیارے جے ولاگ نال فیس بک پیج فالو کریسو یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو دی تون چا ڈیسو پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسیسو ٹرین دا کیا عرصہ تھیا ہی کیوں رک گئی ہے لیکن ساکوں علم نی پرلی سائیڈ تے ٹرک ویندا پئے ٹرک کوں بائے بائے کریندے پئے ڈیسو آج دے ولاگ خوبصورت جے نال اجازتاں اور اللہ حافظ۔